Беренче яшьләр труппасы, яшь җырчылар труппасы була. Алар Минзәләдә бик зур уңышка ирешәләр. Тамашачылар бик яратып, аларны тыңлый, алкышлар, кул чабулар. Бигрәк тә Илһам Шакиров аларга ошый. Шулай итеп, Минзәләдә без аның белән Кочаклашып, исәнләшеп, хәлләр белешеп, бик озак паркта сөйләшеп утырдык. Шундый вакыйга булды. Шул ук елны Илһам Шакиров бөтен СССР радиосыннан ике җыр җырлады. Без аны Минзәләдә тыңладык. Ул җырлар шул кадәр көчле моңлы яңгырады. Һәм без аны афарин, афарин, молодец дип мактап утырдык, хәтта үзе ишетмәсә дә инде. Илһам инде Популяр булып китте, аны җырчы буларак республика халкы белә һәм менә 1965 елда аны Тукай премиясенә кандидат итеп күрсәттеләр. Әлбәттә, ул Тукай премиясенә лаеклы җырчы иде. Без бик зарыгып 26 апрельне көттек. Илһамга бирәчәкләр дип ышандык. Аны мактап матбугатта бик күп мәкаләләр чыкты. Аның җырын мактап һәм нәрсә булды? 26 апрельдә Илһам Шакиров фамилиясе яңгырамады. Аңа Тукай премиясын бирмәделәр. Без моңа бик аптырадык инде, гаҗәпләндек. Шуннан соң мин Илһамнан сорадым, Илһам, нәрсә булды? Нишләп бирмәделәр? Ул болай диде, Астраханда гастроль вакытында миңа кечкенә генә Коръән бүләк итте бер иптәш. Шул Коръәнне мин алдым, рәхмәт әйттем. Шул нигә НКВДга ирешкән, чөнки аның группасында шамчы йөри. КГБ кешесе йөри. Ул бит Коръәнне сәхнәдә бирмәгәннәр. Кунакханәгә кайткач, үзләре генә утырганда китереп биргәннәр. Менә ул кайда барса да, нинди гастрольдә, нинди шәһәрдә йөрсә дә, аның кырында һәр вакыт шамчы йөри. НКВД шамчысы йөри. Аны күзәтеп йөриләр. Ни өчен алай булган, мин уйлыйм, ул э, шул халык дошманы улы булган өчен микән, белмим инде. Менә шундый хәл була.

1967 елда Илһам үзенең труппасы белән, бригадасы белән Кыргызстанда гастрольдә була. Э, бу труппа составында э, җырчылар, биючеләр һәм сүз остасы Рабит Батулла була. Менә Равит Батулла үзенең Фаиз Зөлкарнайга, язучы Фаиз Зөлкарнайга биргән әңгәмәсендә сөйли. Мин моны мәтбугатта укыдым. Шунда Кыргызстанда Илһам Шакиров тау башында Хайдарабад дигән шәһәр бар икән, шуны белә. Анда татарлар яши икән. Әмма алар төркемеш таба торган шахтада эшлиләр икән. Төркемеш бик агулы матдә, сәламәтлеккә зыян китерә торган матдә. Алар шул авыр эштә, шул шахтада эшләп, агуланып, 40 яшькә кадәр генә яшиләр икән. Илһам шуларны белеп алгач, барабыз, концерт бирәбез татарларга, дип шул тау башына, ике чакрым биеклектәге тау башына автобус белән китертеп, алар концерт бирәләр. Анда бик күп теге афишаны алдан ябыштырып төшкән була бер хатын, кыз администратор. Э, клуб янына бик күп кеше җыела. Э, клубның урындыклары, урыннары 400 кешелек кенә. Калган халык урамда кала. Э, хәзер алар билет ала алмыйлар. Илһам әйтә, Барсын да кертегез, ди. Монда башка артистлар килмәячәк, килмәгәннәр дә, чөнки хәтта почтаны да самолеттан, очкычтан гына ташлап китәләр икән. Монда килмиләр. Чөнки ул зыянлы бик начар. Анда һава начар, анда суларга һава юк, начар урын, тирә-як мохит бик куркыныч.

тамашачыларга мөрәҗәгать итә. Туганнар, ятмагыз монда агуланып, иң авыр эшләрне эшләп. Кайтыгыз туган илгә, кайтыгыз Татарстанга. Анда саф һава, анда сезгә эш бар, дип мөрәҗәгать ташлый. Шуннан соң клуб бит инде кечкенә, анда күбесе басып тора, бик эссе, урамда да эссе, клубның эчендә бик эссе, тир ага артистлардан, халыктан да тир ага. Шундый авыр шартларда да алар төне буе концерт бирәләр. Концерт биреп китәләр. Һәм менә 1969 елда Илһам үзенең труппасы белән Чаллыга барып, КАМАЗ төзүчеләр алдында концерт бирә. Концерт бирә, концерттан соң урамга чыксалар, бер төркем тамашачылар Илһамны Ихрам тирәсендә әйләндереп алып, күтәреп, һавага чөяләр. Бу нинди хәл? Оказывается, Хайдарабадтан кайтканнар, шактый кеше. Кайтканнар һәм монда төзү э, эшендә эшлиләр икән. Эй, Илхам абый, рәхмәт сезгә, менә без кайттык бит дип әйтәләр, рәхмәт белдерәләр.

Вот, ул Илһам ул бик күп кешеләргә ярдәм итте, бик хәер хаклы, бик э, игелекле зат иде. Менә санап китсәм, э, күп инде алар, но берничәсен мин әйтим әле. Композитор Рашид Калимуллин. Ул аңа нык ярдәм итә. 75-нче елларда, 70-нче елларда. Аннан соң җырчылар, Ринат Ибрагимов. Ринат Ибрагимов белән кызык була. Илһам бер иптәш белән ресторанда ашап утыралар. Күрше өстәл янында Ринат Ибрагимов утыра, яшь егет, иптәше белән. Алар Илһамны белгәннәр, беләләр инде кем икәнен. Шул Ринатның дусты егет Илһамга әйтә, Илһам абый, Менә бу егет җыр җырлый бит, җырчы бит бу. А, җырчы мыни, алай булгач, Илхам әйтә, консерваториягә бартын, Илхам Шакиров җибәрде дип әйтсен. Ринат Ибрагимов консерваториягә бара, шул сүзләрне әйтә һәм моны җырлатып карап алалар консерваториягә. Аннан Илхам Ринат Ибрагимов инде беләсез, ул ничек популяр булып Шөһрәт казанды илдә һәм Татарстанда да җырлады. Ну, кызганыч, вафат булды инде. Аннан соң җырчылар, карагыз әле, менә күпме җырчыларга ул ярдәм итте. Гамдүнә Тимиргалиева, Зөһрә Шәрифуллина, Сарман кызы, Зөһрә би, Зөһрә Сәгабиева безнең авылдаш Бегичева. Соңрак Филүс Каһиров һәм башкалар һәм башкалар. Ул бик күп җырчыларга ярдәм итте. Хәмдүнәнең бик кызыклы истәлекләре бар. Ул авылдан килә монда, аны филармония комиссиясе тыңлап карый. Илһам Шакиров шунда утыра. Ул Илһамны белмәгән, күрмәгән, тыңламаган. Радиодан тыңлагандыр инде, үзен күрмәгән. Нишлибез, диләр. Илһам әйтә, алабыз. Ул бит самоучка, шулай җырга өйрәнгән. И Хәмдүнәне эшкә алалар. Хәмдүнә сынау яза. Ул Илһам абый булган икән шакир, мин белмәдем, дип әйтеп яза. Так, хәзер килеп җиттек 1968 елга. 1968 елда Казанга бик зур дәүләт эшлеклесе Динмөхәммәд Кунаев килә. Ул партиянең үзәк комитеты әгъзасы Ул Югары СССР Югары Совет Президиумы әгъзасы. Ул Казахстанның бик озак еллар Казахстан белән җитәкчелек иткән бик булдыклы җитәкче, үзе галим ул, академик. Менә Кунаев Фикрәт Тавиевка Мәскәүдә гозерен әйтә.

Беркемгә әйтмичә, беркемгә белдермичә муштым килә. Һәм аны Табиев Идел буендагы дачага обком дачасына алып барып кунак итә һәм Илһам Шакировны һәм аның баянчысын Зеннур Гыйбадуллинны алып килергә автомобиль җибәрә. Алар дачага килеп, бик матур концерт бирәләр. Кунаев тыңлап утыра, ул чабып, яратып. Бик озак концерт бирәләр, бик ошый кунакка. Кунакны икенче бүлмәгә Озаткач, табиев болар янына керә һәм сорый. Егетләр, бик шәп концерт бирдегез, кунакка бик ошады, рәхмәт. Кирәк әйбер бармы? Илһам Шакиров әйтә. Фиграт Ахмадьянович, менә баянчының квартирасы, фатиры юк бит. И табиб әйтә, ярдәм итәрбез ди. Бер атна эчендә Зинур Гыйбадуллин, Гөлшат апа Зәйнәшева, хатыны, кызы Асия Зәйнәшева Шмидт урамында ике бүлмәле квартирага күчтеләр. Аларның яшәгән урыннары бик начар иде. Бер бүлмә Ямская урамында, Колхоз базары янында. Ул Квартирга, шул бер бүлмәле квартирга бик күп сәнгатькәрләр, композиторлар, шагыйрьләр, язучылар килеп йөрде. Мин анда яшәдем бераз, Казанга эшкә килгәч, бераз яшәп алдым. Анда әле Зиннурның сеңлесе Рәзинә яши. Мин бишенче, бишенче кеше булып бераз яшәп алдым анда.

Аннан соң Фәнзаман Баттал. Без Минзәләдә ул таныш идек, дуслары идек. Фәнзаман Батталында булды. Менә шулай бик күп кеше. Илһам Шакиров. Мин Илһам белән анда шактый күп булдым. Менә Илһам белән киләбез, тотыналар болар. Гөлшат апа инде җырын текстын биргән язып, яңа көй чыгаралар. Зиннур Гыйбадуллин композитор бит инде. Илһам рояльдә уйный. Болар яңа җырлар иҗат итәләр. Аларның тоткасы пыша иде. Анда ул бер бүлмәле фатирда. Ә Гөлшат апа аларны чәй белән сыйлап, әле җитмәсә, шулай кунак итеп җибәрә иде. Ә, бу Кунаев ни өчен монда килгән, аны сөйлим әле, әзрәк тарихын искә төшерим. 1962 елда Татарстанның җыр һәм бию ансамбле Алматада татар әдәбияты һәм сәнгате декадасын үткәрәләр. Шул чагында анда язучылар бара инде, э, ансамбль, э, Илһам Шакиров шул ансамбль составында. Ул шул кадәр анда э, мәхәббәт ихтирам казана, хөкүмәт ложасында утыра Кунаев, Хатыны белән, хатыны Зөһрә. Оказывается, Кунаев татар икән, казах түгел. Менә уйгур язучысы Анир үзенең документаль повестында язган. Э, Кунаев Динмөхәммәд татар булса да, э, карьера өчен Үзен казах, казах дип яздырган. Менә татарда бер мәкаль бар. Җан тартмаса, кан тартыр дигән. Шушы икесе дә тарткандыр инде. Ул махсус Илһам Шакировны тыңлар өчен Казанга килгән бит. Бик гаҗәп хәл. Казак, казак дуслар, сәнгатькәрләр җавапсыз калмады. Шул 62 елның декабрендә алар Казанга килеп, казах әдәбияты, сәнгате декадасын үткәрделәр. Мин аны карадым, күрдем. Тинчурин театрында булды ул. Ул чагында шунда бит инде Тинчурин театрында, Камал театры шунда иде, опер театры шунда иде. Япь-яшь җегет Олжас Сөләйманов кып-кызыл күлмәк кигән үзенең шигырьләрен укыды. Аның шигырьләре рус телендә. Шигырьләрен укыдык. Бик анда аңа кул чаптылар, бик яраттылар. Алҗас. Аннан соң анда спектакль, концертлар, язучылар чыгыш ясады. Мин аны карап утырдым. Бик әйбәт булды. Менә шуннан соң инде Илханның анда Казахстанда шул декада турында бик күп матбугатта мәкаләләр чыккан. Мин аларны китапханада карап укыдым. Ансамбльне татар сәнгатен мактап, Илхам Шакировны мактап, анда бик күп шундый мәкаләләр